Na lawmhnak thlau hlah, naa lawmhnak hi dihter hlah, thlau hlah ti hi si lai. Naa lawmhnak hi a tlau sual maw? Zawtnak, sungzatlaknak, thihnak maw asiloah thil pakhat khat ruangah kan lawmhnak a kan tlau tak tawn, a kan kal tak tawn. Cu tikah i lawm kho loin kan um tawn hna. A ngaingai ahcun lawmhnak cu zumtu hna nih kan i ngeih zungzal dingmi thil pakhat a si. Thlarau theitlai pakua hna lak i pakhat a si i a biapi ngaimi a chiahmi a pahnihnak thlarau theitlai pahnihnak a si. Cucu Galati dal nga cangkulnak ah kan hmuh. Thlarau nih a chuahtermi hna cu pakhatnak dawtnak, pahnihnak lawmhnak an si. Cucaah Khrihfami hna zumtu hna he lawmhnak nun a nei dingmi a ngeimi kan si. Sihmanhsehlaw Satan nih cu kan i lawmhnak cu a kan firpiak timh, a kan lakpiak timh i kan nunnak in i lawm kho lo ding in firpiak a kan timh. Johan dal hra cang hranak ah Jesuh nih mifir cu fir duh le thah duh le hrawh duh lawngah a ra a ti. Peter zong nih Peter cakuat Dal nga caang riatnak ah kan ral khuachia cu seh awk kawl ah chindeih bangin a vak cuahmah ko, a ti. Atu kan ram sining, kan vawlei sining kan zoh lengmang tik ah hin kan nunnak ah hin lawmh lonak, lungretheihnak, ngaihchiatnak he tampi a kan khuh i lawmhnak mithmai a tlawm i lawm kho lo dirhmun ah tampi kan nun a um sihmanhsehlaw kan i lawmhnak taktak hi a dih ding hrimhrim phun a si lo Khrihfami hna nih kan lawmhnak thlarau nih a kan pekmi theitlai lawmhnak cu chiat caan ah siseh ṭhat caan ah siseh zei bantuk caan zong ah Bawipa cungah kan i lawmhnak hi a dih ding le a ziam kho ding hrimhrim a si lo. Jesuh le a zultu hna, a lamkaltu hna hi an nunning kan zoh tikah vawlei cungah hin a fak bikmi harnak phun zakip a tongmi an si. Sihmanhsehlaw Rom dal nga cang thum in cang linak kan rel a si cun harnak kan inmi zong ah hin kan i lawm ko tiah Paul nih fiang tein a chim. Harnak kan inmi zong ah kan i lawm ko a ti. Cu bia a chimtu amah Paul hrimhrim hi harnak a rak tong i mi hi a tam taktak lamkaltu vialte hna lak zongah hin harnak a rak tong bikmi a rak si cucu Korin kuat hnih dal hlei dal hlei kha cang kul le cang hnih in cang sawm thum kha ṭha tein na rel ahcun a tonmi harnak vialte kha fiang tein na theih khawh na hmuh khawh hna lai tahchunhnak ah tawinak in atu caan kan chim a si cun rian fakpi na ṭuan thong tampi a tla. Cingdan timi fung tuk voi sawm thum le voi kua a in. Lung in an rak cheh. Hremnak lak a fak bikmi a si. Thih khawh a si. Tilawng rawhnak vui thum a ton. Tilian ṭihnung, mifir ṭihnung, hawikom hna nih leirawinak ti bantukin a phunphun harnak a rak tong. Cu a harnak vialte kha a ruah a ruah ṭhan tikah Rom dal nganak ah canglinak a chimmi cu harnak kan in zongah hin kan i lawm ko a ti. Cucaah cun Khrihfami hna lawmhnak hi harnak nih a tei lomi lawmhnak kha a si awk a si. Vawleicung i Khuaya vialte lakah a ṭha bikmi hi Hallelujah Chorus hi a si. Hallelujah Chorus hi hika hin a rak phuahtu hi George Frederick Handel a si i thongkhat za sarih le sawmli le khat ah hin a rak phuah. zarhthum bak ah a phuah. Hi a phuah lio ah a sining cu amah hi kum sawmruk deng a si cang i a mitkhua a hmu setsai ti lo. A pumsa an der. Cu tikah a chungah lunglawmh lonak taksa fahnak phunphun a rak tuar. A pahnihnak ah hi hla phuah an fial lio ahhin Khika lio chan i Europe ahhin misifak hna nih mirum sinah tangka an cawi i cu leiba an cawimi an cham khawh ti lo ahcun thong ah an tlaih hna i thong ah an thlak hna i an cham khawh hlan lo thong chungah an thi. Cu vialte hna leiba ruangah thong ah tlami hna vialte caah khan an luat khawh nakhnga fan kawlnak caah tiin Hi Mr. Handel hi hla rak an phuahpiak law tiah Khrihfabu pakhat nih an fialmi a si. Cu tikah cun khua a ruat thla a cam i a mitthlam ah a cuangmi cu a pum a dam ti lo. Cun thonginn i leiba ruangah a thi dingmi mi tampi hna harnak a tuarmi tampi kha a thluak chung le a ruahnak chungah cun an khat dih ko. Sihmanhsehlaw a ruah lengmang tikah thlacam tik a thinlung chungah a rami cu Pathian cu thangṭhat si ko seh. Hallelujah tiah Pathian thangṭhatnak lawmhnak hla kha fak tuk in a lung chungah a um i cu hla cu a phuah i thangṭhatnak lawmhnak hla ah a ṭha bikmi a si. Hi Handel nih hla a phuahmi hi kan zoh tikah a hmaiah a ummi taksa damlonak, mit khuahmawh tilonak, mit ṭhat tilonak le thonginn chungah leiba ruangah an thih hlan lo a um dingmi hna mihar mi hna kha tampi a um sihmanhsehlaw cucu lungkuainak ngaihchiatnak ah hmang loin thangṭhatnak lawmhnak hla thiang bik tu in khan a phuah i a thlen kan tonmi harnak ngaihchiatnak tampi a um tawn ko lai nain ngaihchiatnak le lungdawhnak in dihter hrimhrim hlah usih. Mr. Handel bantukin lawmhnak le thangṭhatnak tu ahhin hmang usih law thleng usih. Paul nih a harnak vialte a temtuarnak vialte kha a ruah ṭhan tikah hin harnak ahhin kan i lawm ṭhiamṭhiam ko kaa lawm ko hi harnak ahhin kaa lawm ko tiah nang le kei zong hi chim kho ve usih. Nehemiah delriat cang hranak ah Bawipa ah nan i lawmhnak cu nan thazaang a si caah nan ngaihchia hlah u tiah a ti. Zumtu hna kan thazaang le ṭhawnnak taktak cu kho zeihmanh a um lo. Bawipa ah kan i lawmhnak he kan thazaang ngan bikmi kan thazaang kan ṭhawnnak hmasat bik cu a si. Cucu zumtu hmasa hna zong kha Khrihfa hmasa hna zong Bawipa ah an i lawmhnak nih khan an nun a rak hruai hna tikah a phunphun in harnak, hremnak, nganfahnak an rak tuar ko nain lunglawm le thanuam tein an rak tuar, an rak in i an nunnak tiang an rak pek i an rak i lawm kho tuk. Cucu lawmhnak cu Bawipa cungah an i lawmhnak kha an thazaang ah an hman caah a si. Kan Bawipa Jesuh Khrih hrimhrim nih a kan cahtakmi cu ka lunglawmhnak kha nan chungah a um i nan i lawmhnak cu a tlin nakhnga hi bia hi kaan chimh hna tiah Johan dal hleinga caang hlei khatnak ah hin a kan cahtak. Bawipa kan i lawmhnak hi ziam hlah seh law cu lawmhnak nih cun kan nun uk seh Satan nih kan i lawmhnak kha lakpiak firpiak kan timh ko hmanh seh law nang le kei cu zei bantuk dirhmun kan phak zongah Bawipa ah kan i lawmhnak cu kan thazaang si zungzal ko seh ti kha ka hmun ah thazaang pek kan duh hna